Helo blwyddyn saith, dwi'n gobeithio bod chi gyd yn cadw'n iawn. Diolch yn fawr i bob un o'n chi wnaeth cymryd yr amser wythnos diwethaf i gwblhau y tasg a'r plastigion yn y cefn foroedd. Dwi'n gobeithio wnaeth chi fwynhau gwylio'r clip o wedi dysgu llawer o dan y fe. Wrth edrych ar canlyniadau'r quizzes, mae'r nifer ohonych chi wedi wneud yn arbennig o dda. A da iawn i rai ohonych chi wnaeth roi sawl cynnig ar y cwiz, oedd e'n braf i weld eich sgôr yn cynyddu pob tro. Da iawn chi am dal ati. Dyfal donc a dyr y garreg. Nawr, wythnos yma, Ry'n ni'n mynd i edrych ar y problem amgylcheddol o bosib sydd yn effeithio arno ni yma yng Nghymru hyd yn oed yn fwy na'r problem sydd yn gysylltiedig â phlastig yn y cefnforoedd, sef newid hinsawdd. Nawr, yn amlwg, mae 2020 wedi bod yn flwyddyn a hanner yn barod, er taw dim ond mis Mai yw e. Ond cyn i flwyddyn 2020 eleni cymryd y goron am y flwyddyn gyda'r fwyaf o newyddion o bosib, roedd 2019, 2018, Yn y uh, penawdau newyddion am sawl reswm oherwydd yr hinsawdd, ac am flwyddyn cyfan wnaeth ni yma yng Nghymru profi sawl eithriad okay, o um, dywydd eithafol yma yng Nghymru. Dyma oedd y flwyddyn gaethon ni Beast in the East, gaethon ni hefyd haf hynod hynod o dwy, mae'r sych, a gaethon ni geiaf wrth ni diwedd dod i diwedd y flwyddyn, lle oedd llifogydd y stormydd hefyd yn broblem. So be dwi am i chi wneud ar gyfer y dasg yma i fi wylio y clip arall sydd gen i, neu raglen dogfen dwi'n mynd i roi lan i chi nawr, dwi'n mynd i rannu link yna gyda chi nawr. Dwi eisiau chi wylio'r raglen yma a really deall beth oedd yn digwydd yng Nghymru a gyda'r hinsawdd yn 2019. Um, mae'n clip eitha hir, mae'n para 45 munud, felly dwi'n awgrymu bod chi'n bachu bag o bopcorn neu bac o becyn o greision, diod yn barod, achos mae'r clip yma, neu mae'r raglen dogfen yma, yn mynd i fod yn eitha epig. Ac ar ddiwedd y rhaglen dogfen yma, dwi eisiau chi eto mynd at Quizizz a profi eich dealltwriaeth trwy llewni mewn cwiz. Felly, dal sownd a dwi'n mynd i ddangos i chi beth yn union mae rhaid i chi wneud. O'r gorau blwyddyn saith. Felly, pan byddwch chi'n dilyn y dolyn, bydd yn cymryd chi at um, y wefan yma, S4 Click, newid hinsawdd, newid byd. Nawr, fel byddwch chi'n cofio o y tasg flaenorol, bydd angen i chi greu cyfrif er mwyn wylio clipiau ar S4 Click. Does dim angen chi dalu, ond falle mae'n syniad i cael eich rhieni i roi'r manylion mewn. Os ydych chi eisoes wedi creu cyfrif a dwi ddim yn mynd mewn yn awtomatig, bydd angen i chi ail fewn gyfnodi. So os oes gennych chi trafferth gyda hwn, gofynnwch i'ch rhieni chi helpu, helpu chi hefyd. Gyda llaw, mae'r rhaglen yma hefyd ar gael ar BBC iPlayer, ond dwi e ddim ond ar gael am rhyw wythnos arall ar iPlayer, lle mae ar gael am sawl fis ar S4 Click ar hyn o bryd. Um, gair i o gyngor wrth wirio'r clipper. Mae fel dwedais i yn barod, mae e'n parhau eitha hir. Mae yna llawer o dermau gwyddonol, ac mae yna eitha tipyn o iaith gogleddol yn mynd i ymddangos yn y clipiau yma. Os ar unrhyw adeg chi'n teimlo bod y iaith yn y clip yn heriol, sylwch mae ganddo chi is-deitlau. Is-deitlau Gymraeg, is-deitlau Saesneg. Os dych chi yn, os chi'n cael trafferth, os mae'r iaith yn rhy heriol, trowch i'r is-deitlau ymlaen, a bydd rhein yn amlwg yn sicrhau bod chi'n cael dealltwriaeth llawn o'r glipiau ac o'r gwybodaeth sydd angen arnoch chi. Ar ôl i chi wylio'r clip, yn debyg iawn i tro diwetha, ewch fan hyn, dilynwch y clip i'r, y, y link i'r quizzes, a nodwch i'ch enw a bant â chi gyda'r cwiz. Felly, dyna ni blwyddyn saith. Dyna'r dasg am... Oh, hello Duchess. Dyna'r tasg ar gyfer yr wythnos hon. Um, os oes unrhyw problemau, plis cysylltwch gyda fi ar e-bost. Dwi ar gael i ateb y cwestiynau. Dwi'n meddwl bod popeth yn eitha hunan disgrifiadol um, a pob lwc. A cofiwch gyda'r cwiz yna, os ydych chi ddim yn hapus gyda'r sgôr y tro cyntaf, rhywch gynnig arall arno fe ac un arall tan bod chi'n hapus. Dwi'n rhywbeth fawr, Duchess. Hwyl fawr, pob lwc!